Татарстан язучылар берлегенең YouTube каналын карап баручы тугры дусларыбыз бүген шушы язучылар берлегендә үзенең шактый гомерен багышлаган күренекле әдибебез Камил ага Кәрим Менә бездә ил тарихы дигән әйбер бар, ил тарихы, җир шары тарихы, гомумән, Ә бар язучыларның үз тарихы. Язучылар арасында тарих. Тарих нәрсә ул? Менә шушы безнең безне үстергән буын һәм кемнәргә ияреп жүргән, кемнәрне тыңлаган, кемнәрнең акылын сеңдергән име. Әйтик, менә мин э, сәхнәгә чыгуга э, иң беренче күргән кеше Мәхмүт Хөсәен булды. Аның исеме мине сәхнәгә алып чыкты. Ул әкәмәт кызык кеше иде. җитди дә, шаян да әйеме, аңлап булмый торган һәм фронтовик бит. 16 яшеннән сугышка киткән үз теләге белән, әйеме, аны җибәрмиләр, яшь син дип, ә ул бара. Кызыл йолдыз ордены кавалеры. Шушы кешедән ничек елмаю табырга була? Ул үзе шат күңелле һәм аның белән бергә чыга идек без. Үзе белән бергә чыкканда юк, аның турында сөйли торган идек. Менә менә аның китабы, әйбәт, Мәхмүд Саинның сонетлар китабы, Җир мәрҗәннәре дигән минем кулда. Һәм аның үзе миңа автограф белән язып биргән китабы бу. Автограф белән яме. Күз алдына китерегез. Мин туганча чыкмады микән бу? Бу моның елы 82 э, ел. Ләкин 23 февраль фронтовик шагыйрь Мәхмүт Сәиннең 23 февральдә миңа бүләк иткән. Миңа гына түгел. Бу хәзер Казан язы дигән безнең зур э, тамашалар була иде. Язучылар һәм артистлар чыгышы белән Казан язы дигән ни бөтен клубларда, мәдәният сарайларында, районнарда йөри идек. Шуннан соң Сәйид Галиев исемендәге мәдәният сараенда, Дербышкада, Мәхмүт Хусейнның туган ягы ише инде ул, э, Дербышка бистәсендә яшәгән име, дәрвишләр түгел, Дербышка дип әйтик. Аның өе шунда гына. Шуннан бу кичәдән соң безне алып китә. Госман Сәдәне, Рифхат Аулинны мин алып китә бу өенә. Әйдәгез, мин сезне казакша ит пешереп, бәрәңге белән сыйлыйм әле, ди. Кердек. Һәм сезнең яшь ленинчыда эшләгән чак түгелме? Минем бу нәкъ яшенче газетасында эшләгән чагым. Ләкин мин инде яучыларда чыган пропаганда бүлегеннән чыгышлар ясыйм, юморлар сөйлим, үземнең язган хикәяләрне укыйм. Бу минем нәрсәдер кем әйтмешли, хөрмәт итү дип аңладык. Кайтабыз, өенә малак сыйлады бу безне матур гына. Һәм шуннан соң Мәхмүт ага Хөсәен саубуллашкан вакытта 23 февраль фронтовик бит иеме? Аңа кемдер иң якын кешеләрен өенә күрәсе килгән иеме? Шуннан бу хәзер Римка Таулинга, Госман Сәдәгә миңа китап бүләк итте. Нәкъ шушы китапны, сонетлар китабы, кайдадыр булан тапкан күп итеп һәм безгә, өчебезгә дә так көтеп тор. Булды, яза бу. Авторов яза. Булды. Хәзер миңа язды. Шуннан Госман Сәдәгә, хәзер хәзер Э, уйланып торды госман сәдәгә язды рифкат уйлыйм но и тагын яза бу моңа шуннан ярар мәхмүт ага хусәин хәзер мин сез зата чыгам ди сез э, э, ни әзерләнә торыгыз бетәбез хәзер шуннан нидән мәхмүт хусәин әзерләнгән арада без тиз генә моның автографын укыйбыз кемгә нәрсә язды икән бу име шуннан хәзер бер заман госман сәдә укый и госман Зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем ун еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Госман сәдәгә малаемы? Ярар. Хәзер риф айта алыйны әйтә. Миңа нәрсә язды икән? И риф, зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем ун еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Так, мәйтәм, миңа бәребер башкачадыр. И камил, зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем ун еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Шуннан аңладык инде, ебет, ну, чынлап та авторов язу бик авыр. Э, Госманча да үпкәләп э, ишек катында көзге янында өстәлгә ыргытып китте китабы моның, ләкин без алып кайттык. Ни өчен алып кайттык? Бу китапны мин хаман саклыйм. Автограф та түгел хикмәт. Хикмәт авторов кул куйганның датсында. Менә бу 82 нче ел 23 февраль Совет армиясе бәйрәме көне Мәхмүт Хөсәен безне бердәнбер лаек кеше дип чакырган үзенә име. Шуңа күрә мин ул кешене э, хөрмәт итәм. Истарада аның Мәхмүт Хөсәен булып яшәп алдым мин заманында бит. Ул аны үзе тыңлады, килеп килеп. Һәм э, тарих, әдәбият тарихы менә шушындый инҗе мәрҗәннәрдән тора. Камил абый, якты хатирәләрең өчен рәхмәт. Син үзең дә фронтовик улы. Әйе, фронтта күрәсе, рәхмәт, әйе, шул. Фронтта хәрәп булганнарны, фронтта хәләк булганнарны аңлыйбыз име? Ә бит кайтып үлгәннәре күпме фронттан? Фронт җәрәхәте белән име? Менә алар бик э, аларга бик хөрмәт җитмәде ул кешеләргә. Минем әти менә шул кайткач үлә. Исән сау кайткан, кайткан, ләкин ул фронт җәрәхәтеннән үлә. Мин туам, әти үлә. Ләкин мин ни өчендер юмор хисе үземдә сизәм яме. Нәрсәдән ул? Ул менә шушы көрәш, тудыра юморны. Мәхмүт Хөсәен дә халык алдына чыкса, шаркылдап көлә халык. Нәрсәдән көлә ул? Аның сөйли белүеннән. Аның менә жаратуыннан. Ул үзен генә түгел, дөнья күләм әдәбиятны сөйли иде халыкка. Һәм анары буш түгел бит. Гаҗәеп бит. Бер заман моның поэмасы булган. Поэмасы бар инде аның, ни, Рәхимә дигән. Авылга килеп төшәбез. Рифхат Аулиның авылына бардык. Югарысын районында, Яңа Болгар. Яңа Болгар авылында Клубка халык сыймый. Мәхмүт Хөсәен килгән. Ну без ерып килдек инде, Рифтә миндә. Халык сыймый. Шуннан авылны бер неен таптылар да урамда халыкны җыйдылар. Клубка сыймый халык. Рифтның туган авылында. Мәхмүт Хөсәен әйтә, Сез миңа Рәхимә исемле кеше бармы сезнең авылда? Алып килегез. Мин аңа багышлап поэма иҗат иттем. Шуннан киттеләр эзләп, өч Рәхимә таптылар. Берсенә 70 яшь, берсенә 45, ну берсенә әле 8 генә яшь, ул да Рәхимә. Моны шуннан соң алып килдегез монда, алып куйгыз аны, ул бит әле мин туганнан. Шуннан и Рәхимә дигән апага карап поэм укый. Бөтен Яңа Болгар авылы Рифкат Алин туган авылында. Ай, кара әле Мәхмүт Хусейн бит гашыйк булган икән бу Рәхимәгә. Авыл саен шушыны укый иде ул. Рәхимәләрен таптырып име. Менә әдәбият Һәрвакыт халык белән контактта иде аның. Без Камил абый белән 14 елга якын Казан утлары редакциясендә эшләдек. Рәхмәт абый сиңа гантилләр күтәртеп йөргәнне сөйләде. Дөршә тапа зәйнәшүгә дә барамда. Монда э, Мәхмәт абый бит ул әйтә иде. Менә ди бер заман ди фронтта карыйм ди, снаряд килеп төште өстемә ди. Снаряд килеп төште өстемә ди. уянып китсәм, ди, айнып, ди. Үзе дә артиллерист бит әле. Ай, артиллерист. Аягымның бер ягы бер якка карый, ди. Икенче аягым икенче якка карый, ди. Һәм миңа ди, кая барырга? Ике аяк ике якка карый. Врачлар ди, кисәргә дип әйттеләр, ди. Кистермим, ничек мин шушы 18 яшемнән хәзер фронттан кайтырга тиеш аяксыз, кистермим. Шуннан бора-бора борып куйдылар, ди. Әйме? И, жүріп кеттім дей. Мына Туры юмор хисе бит. Юк, иш киткеч. Аның бит шушы трагедияны юмор белән әйтә, әйме? Ә менә шушы аның фронтовик булуы ул үзенчә безнең арада безне яшәш итеп сөйләшә белә иде. Яшәш итеп. Менә ниндидер мин сез кем монда дигән әйбер юк иде. Менә Мәхмүт абыйның сагындыра торган яклары шунда. Әлбәттә, аның иҗатына әле бәя бирүче юк. Аның гомумән бездә әдәбиятта бит бәя бирү юк инде. Китте, оныттык. Камыр абый, гантильләрне сөйлә инде. Шуннан хәзер, ә, гантиль. Шуннан хәзер аяк ике якка, ләкин турайтык ди, борылдылар ди врачлар ди, кистермим ди. Ну, врачлар әйттеләр, сиңа бу бик нигә төшәр, авырлыкка бу аягын калдырабыз инде, ярар, кисмибез, име. Шуннан, менә сиңа бу авырткан аякка, хәзер күтәреп җөргә туры киләчәк авырлык. Ике пытлы гер монда неме? Кая гер инде? Гер җайсыз портфельгә салмый. Ике гантилга бу. Менә шул гантилне авырткан аягыңа ягына күтәреп җөргә тиеш син. Аягың ныгый шуның белән мускулы ди. Хәзер без Югарысын районына чыгып киттек, пропаганда бүлегеннән. Камиләбай, син язучылар берлегендә эшләгән чак бу, ничә ел? Мин язучылар союзының пропаганда бүлегендә эшлим. Әлеге дә баягы 81 ел буеме. 81-82 түгел әле. Әле без моңа барып җитмәгән китап бүләк итүгә. Гаҗәеп шәхесләр име? Мөсәгыйт абыйлар. Абсолютно бөтен язучы җөри. Шуннан хәзер ни ди? Менә миңа э, Югарысланга барам инде, менә бу портфельне э, ни, сез күтәреп җөрегез әле, мин инде анда бик бер салдым ди. Әле әйтми портфельдә нәрсә барын. Ярар, ничек инде Мәхмүт абыйның портфелен дә күтәрәбез, үзебезнең чемоданында дигәндәйме, улакта рюкзак юк. Шулай җөрибез, Югарысланны җөреп чыктык. Мәхмүт абый, нәрсә соң бу портфельдә? Син нәрсә алып килдең соң? Консервамы, авыр, ни, ашауны фәлән, катлык кытлык булса, кая кытлык булсын инде, партия заманында язучы кая бара, рәхәтләнеп сыйлыйлар, туйлап иеме. Нәрсә соң бу монда? Шуннан бу пристанга төшкәч, Югарысланда пристан килде инде дә, улар да э, кем әйткән, җөреп торганда нәрсә дип әйтә, умиклар. Хәзер шуннан, ха, миша күрсәтә монда нәрсә барын дип әйтә. Портфель насып җибәрде, ике гантел тегендә. Ну, Мәхмүт агай, без гантел күтәреп җөрдек мени. врачларны кызык иттем әле. Алар миңа тереләсең килсә, менә шушы яңа гантель күтәреп, э, портфель гантель белән күтәреп җөр. Кызык иттем әле, менә сезгә күтәртеп җөрттем ди. Һәм бәрбер исән сау иде, ул бездән күбрәк. Мин аның турында мәкалә яздым казанларында һәм исемен куйдым. Йөремсәк командир дип йөремсәк иде ул менә э, кисер, кистермәве аягын өеме үзе саклап калган үзен үзе әле ул юбилейга әзерләнеп мундир ниләр киемнәр тектергән иде парадный юбилейна бары җитмәде инде ләкин әдәбиятта шундый шәхесләр э, кирәк һәм алар безнең әдәбиятны күтәрә генә